Salut an häerzlech wëllkomm bei Luxflame. Wéi der gesitt si mer an engem neien, wéi nennt een dat, Environnement. E Studio.
E Stu, neie Studio, Studio zwee Punkt Null kann ee scho bal soen. Wat mer draus maachen, gesitt der dann an deenen nächste Folgen. Oder vläit och net. Op alle Fall haut um Programm, Crash Bandicoot 4, It's About Time an Star Wars Squadrons. Vill Spaass! Meeder, ech mengen den nächste Gaascht dee mer elo an der Sendung hunn, brauchs dech definitiv net ze verstoppen. Bajee, weis dech dach, sief net schei, komm! Well it's about time an wéi et un der Zäit ass. Ech menge selte war en Ënnertitel méi passend wéi beim neiesten Abenteuer vum Crash Bandicoot. Dobäi hu mer d'ësken net mat engem Remake, Reboot, Side Story oder wat och ëmmer ze dinn, mee de Crash Bandicoot 3 Warped krut no 22 fucking Joer endlech säi wuelverdéngte Sequel spendéiert an, Spoiler Alert, ech si begeeschtert.

And fix this before some cuts to the big evil plan and a bigger ego does something monumentally stupid! Wéi der mierkt ass d'Story lo net grad e Christopher Nolan Film, mee dat brauch se jo och guer net. Se mécht Spaass an dat ass an deem Fall alles wat zielt. Dir spillt, wéi och scho bei der Insane Trilogy, Iech duerch eenzel Levelen, wou et nieft dem lieweg Ukommen an all de Këschte futti man och neierdéngs drëms geet, eng gewëssen Unzuel un Wumpa-Friicht ze sammelen oder geheim Edelsteng ze fannen. Dobäi steiere sech d'Bandicoot-Geschwëster méi präzis wéi an der Trilogie. Perfekt ass et leider nach net, mä immerhin hutt der dës Kéier e giele Krees ënnert Iech, mat deem der eng besser Anung hutt, wou der wäert landen. A fir all déi Motivéiert, deene souguer dat nach ëmmer net duergeet, ma déi kënnen am Neo Cortex senge Flashback Tapes do hiert Kënnen beim ultimativen Challenge ënner Beweis stellen. D'Levele sinn dobäi wesentlech besser designt wéi bei der Trilogie an strotzen nëmme vu klengen Detailer, wéi engem gewëssene moofen Draach, deen een an deem engem oder aneren Hannergrond ka fannen, oder och sou richteg schéinen Nineties Stuff à la Sand Sharks, well wisou net? Dat Ganzt motivéiert immens fir se e puer mol wëllen duerchzespillen, fir sech och nach dee leschten Edelsteng ze kropen. Motivéierend ass hei, dass der niewent deem Fuck wat sinn ech schonn eng gäil Sau Gefill, och duerch déi Edelsteng kënnt Skins fräischalten. Fir déi ganz Sammelsüchteg ënnert iech, schalt der am Spill d'Leveln och an enger invertéierter Variant fräi, déi ëmmer sou klengen Twist parat hunn an och do nees nei Edelsteng wëlle gesicht ginn. Ofwiesslung gëtt bei Crash 4 souwisou zimmlech grouss geschriwwen, a sou dernieft de Klassiker wéi Laf virun engem risegen Iergendepps fort och Slide-Passagen oder, an dat hunn ech esou gehirlos gefeiert, Hashtag net professionellen Ausdrock, mee Hashtag mir egal, nei spillbar Charakteren, ah jo, de Cortex, Dingodile an Crash 1 d'Damsel in Distress Torna, Hunn och hir eege Levele kritt, bei deene sech sou richteg dierfen austoben. Iwwerhaapt, do wär jo nach déi Saach mat de Quantemasken, déi jo, wann een et u sech hëlt, déi heemlech Stars vum Spill sinn. Akano, Lani Loli, jo, Konsumente vu ganz fragwürdege japanesche Medien dierfen eng Kéier kuerz kicheren. Kupunawa an Ika Ika ginn dem Spill duerch hir Fäegkeete wéi en Dauerwirbel oder Phasing e ganz neie Flavor. Dat wäert der och brauchen, léif Leit, well mengt net, dass d'Spill lo duerch säi Cartoon Look oder senge Quality of Life Verbesserungen, wéi de moderne Setting, Knackegkeet vu senge Virgänger ignoréiert. Neeneeneenee! It's About Time ass schonn e richtegen Oldschool Crash Bandicoot, sou wéi d'Fans en och wollten. Ah jo, sou Multiplayer Geschier hunn se och nach dra gebaut, mä pff, jo, fält ënnert der Kategorie ass ganz nett, Mä da wär mer en zousätzleche Personnage nach léiwer gewiescht. Wat mech dann och elo zu mengem Fazit bréngt, Crash Bandicoot 4, It's About Time ass genau déi Suite, déi d'Fans vun den alen Deeler sech gewënscht hunn, inklusive mir, a mécht dat, wat et liwwert, zum gréissten Deel saugutt. D'Fans kënnen ouni Bedenken zougräifen, a fir déi, déi schonn ëmmer virwëtzeg op Crash Bandicoot waren, kann hei villäicht den Ufank vun engem wonnerbarem neiem Fandom ginn. Hugeduga! Ah mee do wat sinn ech frou dass mer duerch Star Wars Squadrons nees endlech kënnen X-Wing fléien! Jo, well wie wëll schonn déi dämlech Tie Fightere fléien? Déi hu mol keng Schëlder! Ah, oder Décken, wat mengs du dozou?
Wéi mer all wëssen, kann EA nëmmen onfäerdeg mat Mikrotransaktiounen iwwerfëllte Spiller erausbréngen. An dat natierlech och nëmmen fir en iwwerdeierte Präis. Wat? Squadrons net? Mol keng Microtransactions? Jo Leit, Dir hutt richteg héieren, EA huet et gepackt e fäerdegt Spill ze releasen, ouni Microtransactions, ouni DLC, an dat och nach fir manner wéi de Vollpräis. Dat Bescht ass, et ass och nach e Star Wars Spill. An EA keeps on giving, et ass e spirituelle Nofollger zu Klassiker wéi X-Wing Alliance. Lo bleift awer nach d'Fro, ob d'Spill dann och gutt ass. Komm als éischt zur Story. D'Story spillt sech kuerz no Episode 6 of,

Well den Twist vum Spill ass, dass een net nëmmen als Rebell, mee och als imperialen Tie Fighter Pilot kämpft. An do geet et dann natierlech drëms, genau déi Geheimwaff vun de Rebelle lass ze ginn. D'Häerzstéck vum Spill ass awer och hei, wéi bei de meeschten EA Spiller, de Multiplayer, och wann et do leider nëmmen zwee Modi ginn. Als éischt awer zum Gameplay selwer. All Spiller wielt tëschent 4 Raumschëffklassen aus, Fighter, Bomber, Interceptor a Support. All Klass huet hir Vir an Nodeeler a kann och selwer mat Triebwerker, Waffen oder Schëlder ugepasst ginn. An wéi d'Klassen opgedeelt sinn ass halt dat wat ee sou kennt, Fighter deelen aus, Support healt, déi Saache kennt ee jo.

D'Spill huet schonn esou eppes ze bidden. Besonnesch gutt gefält mär, dass een esouguer drifte kann.
And I think that's why we were brothers. Because you did too.
Sou, komm mer lo zu de Modi. Et gëtt engersäits Dogfight, wat am Fong einfach nëmmen Deathmatch ass. Mécht mega vill Spaass, bitt awer net vill Ofwiesslung. Awer et ass gutt, fir sech mat den eenzele Raumschëffklassen auserneen ze setzen an e puer nei Trécker ze léieren. An da ginn et nach d'Fleet Battles, wou et drëms geet, dat d'géignerescht Haaptschëff auszeschalten. Wichteg bei dësem Modus ass Teamplay an dass een all Raumschëff-Typ um Feld huet. Dëse Modus huet doduerch och am meeschten Ofwiesslung ze bidden, well een halt ëmmer nei Takteken oder Konstellatioune vu Raumschëffer ausprobéiere kann. Zousätzlech huet all Ekipp och nach zwee Support-Schëffer, wou een hifléie ka fir seng Waffen nozelueden oder fir säin eegent Schëff ze flécken, falls mol enker kee Support an der Géigend ass. Zum Fazit kann ech soen, ech si vollends vum Spill begeeschtert an ech kann et all Star Wars Fan nëmme recommandéieren. Ech wier zwar frou wann et puer méi Maps giffe ginn a vläit och deen een oder anere Modus méi, mee bei deem Präis vun 30 bis 40 Euro deen ob een et lo am Buttek keeft oder digital kann ee sech net wierklech beschwéieren. Och d'Story ass trotz e puer Schwaachstelle richteg gutt gelongen, An dohier och fir reng Singleplayer Fans weider ze empfehlen. Ech giff also soen, falls der Star Wars Fan sidd a Bock op en neit Spill hutt dat net grad Battlefront ass oder rëm iergers mat Laserschwäerter ass, där kënnt beherzt zougräifen. Et ass e bëllegt Spill an et ass e gutt Spill.
Sou, ech meng dat war et dann nees fir haut, ne? Jo, ech denken mär soen dann Ciao